Saum.
Be iwinjo gini?
Awinjo maler mano pilau masala Machachiek. winje ka okelo. Macha chiek.
Koro wacho ni dwa winjo idwa winjo wenda ni. Piyo piyo ndi.
Adwa dhi adwa dhi chieke. Be ing'e nade ma wiyo wil gi wenda? Chuna we tomo mera. Akeno dhi nang'o chani.
Sama era koro jako to puk chamo bolo sama koro Negi era kura. Negi kura. Kura. Eh?

Ah, Bag ma- gima nigiro ka. mago be mago be konyo mago be nyaka bed mago konyo Kura eh. bed mos iwinjo ni an Kata gi YouTube 18 udhi, an mine YouTube ah, kae. YouTube kae nyocha dhiye kagolo ni betri nitayaw simu. Mm. Kagolo betri nitayaw simu nito inyalo gine sani YouTube. igolo betu tiyo simu tuwedo ni YouTube jo China Nago yawre simu. Jo China Simu go jo China yawre. go yawre bwana. Jochina gi bonego.
Simu ni ok yaw. Igolo bet tiyo simu.
Simu no tamore yawre koro. Eh. Chiemo chiek ka bwana. Wendi no mora. Eh. Kato koro wacha ni wacha. Wang'ni be jatelo dhi koso? Ato wach baba ok tag pacha. Baba ng'eni be. Hmm? Ah, Ana nyota se kawo bwana. Simba ni makoro tamore yawre ka mondo anyisi gimoro. Ng'eni Mudavadi eh. oriwore gi Ruto. Matarruok gi tarore te. Koro Mudavadi to oparo nang'o yawa koro duore gi. Ni koro dok noriwore duto no no ginyalo chamo baba. Ok nyal. Baba Oketho.
kende. Mano Oketho. gima mi- Baba owacho gokinyi ni kionge kura kik awuo kodi. Kendo tarik Kawuono ok achiel. ichiem, ok idhi chiemo.
Kendo tarik achiel.
Dwe mar ochiko. Wan Kasarani. Eh, harufu ni Swali nega.
nini? Mano be gima achielo. Ikia, to kare somo kata ring kanyo mikia kata kitedo. Mano be gima chielo cha adier. Awinjo kokelo gweno, ting'na tedo alot. Alot emi kasa ka ma wer ni miting'o Ok ichiem bwana, ing'e ni baba nowacho ni ok ichiem kionge kura. Wang' kuchi ti ta- ta- ta- ichiemo. Ka bae ma donjo gi weti, koro chiemo kendo kanya chiemo. Arufu ni nega, kendo ing'e ni atedo alot to ma gweno. Ai. Kuro me. Chugoro kine no gini. Eh. Jalu baba janya bet. Jalu baba. Kaki neno kaki kelo wache ni jalu baba yameni. Tahu njo ka jogo duong ni nyako bedo kuy. Kuro kuy mane manya bet jalu baba yameni kine no gini. Nikech wan gi pita mo nyaka. Eh. Liki nyanjo be nika. Eh. Aparo ni ngema ber gavana ma na. Ogina koko ni dong nyalo nyalo konyo. Ogina koko weri go. Hmm? Ok na koko ne giwa fuasi mage. Mako joro di kende. Gina koko wedi go. Oh, kara wuyo gi ng'amo kia siasa. Nade. Siben to dagi yawre nade yawo. Koro ng'ama luwe mi wacho. Wuonda wuonda ni wuonda ni. Wuonda.
Ogina koko iwacho ni onge kacha. Agina koko onge. Oh. Macha presidential candidate 2042. Mawane 2022. 10 years to come. Ipani Simon Simon bana manye fundi. Simon amata bodo wuo. Kata kaka dago chone ng'ato ing'e ni bikodo tamore nikech namba fundi ni iye ka. Motherboard ema rach. Simu ka motherboard oserumo kamano. Eh. Okethore ni chuth. Eh. To koro mathaga mar ariyo. Ng'ato nyako moro nitie ma nyaka nyamalo ka. Eh. Eh. Nyako no ka obaja. Oja ka leo. Wacho no akan.
Kanyo mwalo ka.
Eh, nyathi moro nyocha neno kan. Eh. Kanyo ta kalo, kabiro hmm. gi giga mag tedo. Hmm. Nyocha pacho chanda. Ma chieng' ming'e na wito tuni. En gosiape na ting. En gosiape kende ko okalo ka. Kaparo na dati dati da ka kenda. Hmm. Taneno nyathi moro kanyo. Kosu nyathi ne miwacho. Nito winjo ka gimbi nyathi moro kanyo to ne iluonge. Hmm? To idende nang'o? Nyathi mane gin go chararaja.
Nyasaye be nochwe nyiri moko ma. Nyathi chararaja. Ah ah.
Eh. Weri gi story chararaja no. Eh. Kel kel akelo wach ne kelo wach ni machiegni. Kikili machiegni. Machiegni. nyaka Amba gi machiegni.
Tori machiegni Eh.
wachni gi kodhi gi yamo. Eh, Ing'e ni ober ma kwa puodhi kama. eh. Nyok moko na winjo nyingi ma kawe dhi kode. Iluongo ni Dengues. Eh, badi babadi. Untie. Eh, Ma- miya wach.

Omera bana nyisa wi yadh nyako. Yath mane to in ime pachi chuma. Nyako cha Onge gima otama.
ng'eny. Kama okelo no ber, ah, wanya konye. Mm, ang'eyo. Ing'e tik jodongo.
Hmm? Tik jodongo ing'eyo. Ok tik Eh. kwaru, Mm. tik jodongo mafuyo ni. Jodongo mang'eny koro ng'wedo igolo tik. Omera tugari. Ma. Ing'e tik jodongo. Tij jodongo ang'eyo. Gima chalo helicopter mafuyo. Oh, Eti aora. Ang'eyo. Kuma ringo gi. Eh.
Mano ya. Ok ringi.
Bana nyathi moro osebet ka chando wiye kama nyathi ni jel ni wiye ma. Kata sani. Koro tij jodongo no. Mm. Kiwuok awuoka ka idhi kawe to ok odhi tiyo. Mm. Imiya gimoro. Gimoro. Koka yadh dhi tiyo.

to nyakoni ere kaka en Angelina to Angelina oa kanye? Bana dingwe smart uhinya. Oa kanye?
Hmm? Oa kanye? Kanyamwalo.
Koso dibed nyako ma koko ya ka moro mabiro go Angelina ma abiro go kacha dingwe. In in osiepna, boy ni osiepna. Hmm. Okanya okanya okanya wuonde, ibo kanya wuonde. Angelina pok ikelo ka, nyisa mana wachni. Mm. To bwana ni be owacho ni en Angelina. Matiende nyako ni, tamba nyisi ni nanene, do. Mm. Picha jaber. An ema koro we, adhi awuo kode, ane kaka timo. Ober maka tiwuo kode, Eh. onya gwenyo pachi kendo.

Dong ineno ka kok odak dala. Kodi dwaro min gi. Dong ineno ka kok odak dala ka. Eh. Min gi nonyisa ni idhi omo na go. Mano moto bwana. Anyisa isa gima ne wacho. Eh. Gima ni kaka ni. Ng'ani riambo. Ni tu na yane gi koni da tu ri koni. Mane gimi nyiso nyathi ma nyako. Uno kuti.
Dong iwinjo ka chieng' jawa mielo kode chwade gi nyundo. Dong in mani koni watho. Ano chapango ni nyathini. Akedo. Koro dana wuonu kode to. Ambe bi okonya tedo kata dichiel. Kure ka umbe. Tedo mane?
Ah, mane wuondo wa. Ok oted dala.
Uno kuchiji ni nyako ni kadhi ga ora to nyaka ng'ad ga koni. Dong obiro ga manya.
Dala ni kocha.
Mbaka nyako ni koro kadwa na winji. Kadwa na mi ugo. Ang'o setimo?
Anyalo mi ugo kata gi thum. An mimi ya kwa.
Angelina. Ah, wawe uru mbaka nyako. Tim tim nia.
Adwa miyo.
Ikela ne ka wan jere wane ngama jabore. Eh, ah, ah, ukele ka wan kodi. Wan ngama jabore.
Yo mana chap chap. Abro biro kata kode ka. Hmm. Tati kata kode ndalo moko. Nda eh ah, ndalo iki. Kapo da seru ni ga seru. Mhm.
Iwuoyo kode ka wan ka antie. Gik moko ok ter garaka.